דאָס זיבעצנטע קאַפּיטל, אומגערעכטע באַגעגענישן. וווּ זענען זיי אַצינד? וואָס טוען זיי? וואָס רעדן זיי? אַך, ווי גליקלעך זענען זיי אין דער פֿרעמד, אין דער גרויסער שטאָט, ווײַט פֿון זייערע עלטערן, די דעספּאָטן, ווײַט פֿון דער דאָזיקער וויסטער שטאָט מיט אירע אייביקע רכילות! נאָר פֿאַר וואָס האָב איך קיין בריוו נישט פֿון זיי? זיי זענען מסתמא פארנומען מיט זייער אייגן גליק אזוי שטארק אז זיי האבן שוין פארגעסן אין זייער בערטען פארוואס זי שרייבט נישט אייזענשטאט ער האט דאך מיר צוגעזאגט שיקען בריוון וויבאלד זיי וועלן נאר קומען אויפן ארט און וועלן אפזוכן באריסן א פנים אייזענשטאט איז דער אייגענער וואס אלע מאנסבילן, נישט ערגער און נישט בעסער, אזוי טראכט זיך די מאדאם שמש'ל ביין און ברעכט זיך דעם קאפ וועגן אייזנשטאטן מיט ראוזען, וואס זענען אוועקגעפארן שוין אכט טאג און זי האט נאך פון זיי קיין שום ידיעה נישט. גלייך ווי זיי וואלטן אין וואסער אריין, קארג די שמעצן מיט די בזיונות וואס זי האט דא פון די פורמאנס, דארף זי נאך האבן יסורים פון די העלדן אליין, וואס צאלן איר פאר איר פריינטשאפט און ליבע מיט אומדאנקבארקייט, וויפיל איז זי אויסגעשטאנען פון דעם מאדאם וואס איז אריין געלאפן צו איר מיט א געוואלד אויף דעם אנדערן טאג נאך איר טאכטער איז אנטלויפן און איז אנגעפאלן אויף איר מיט א געוויין. בולטעיקע, געב מיר אפ מיין קינד! חצופים, וואו איז מיין רויזע? געב מיר אפ מיין טאכטער, מיין אויגן קאפ! שרעקליך איז געווען די דאָזיקע אומגליקלעכע אין יענער מינוט. בערטע האָט אַליין אויך אָנגעהויבן צו וויינען, אויף איר קוקנדיק. נאָך מער שרעקליך איז געווען מאיר פורמאַן. נאָר לאָמיר אַוועקוואַרפן די דאָזיקע פּאַרשוינען מיט די טרויעריקע סצענעס און לאָמיר בעסער נאָכקוקן נאָך אונדזערע הויפּט-העלדן, זען וואו זענען זיי און וואָס טוען זיי. אז די אנטלאפענע אייזנשטאט און ראזע פורמאן זענען אויף דעם צווייטן טאג געקומען בשלום אין דער גרויסער שטאט, איז די ערשטע זאך געווען ביי אייזנשטאטן אפצוזוכן פאר דער מידער און הונגעריגער ראזע אן אפרי', זיך אפצורוהן אביסל, אן אפרי' ער האָט אַזױ לאַנג געזוכט, ביז ער האָט געפֿונגען אַ קלײנע, נאָר זײער אַ ליכטיקע און אַ רײנע קװאַרטיר, װוּהין ער האָט אַרײַנגעפֿירט ראָזען און האָט באַפֿױלן, עס זאָל זײַן דער סאַמאָװאַר געבראַכט אין אײן אױגנבליק, בײגל, מילקעס, פּוטער. און אַלײן האָט ער זיך גענומען קלױבן אין װעג אַרײַן. קייענדיג און כאפנדיג עפעס אין מויל אריין. אייזנשטאט האט זיך צו אים רא. אייזנשטאט האט זיך צו אים ראזע געווענדט, קוקנדיג אים אין די אויגן אריין, אייזנשטאט, איך וויל אויך גיין מיט אייך. וואס רעדט איר, ראזע? ניין, מיר האבן איינמאל אפגערעדט, דאכט זיך אז איר דארפט מיך פאלגן. איך דאַרף גײן אַצינד אַלײן. און איר רוט זיך אױס אַביסל פֿונעם װעג. דער רעגן האָט געמאַכט פֿון אײַך אַ טעל. ביז איך װעל קומען מיט אים צוריק, װעט איר שױן האָבן זיך אַביסל דורכגעשלאָפֿן, אַזױ אַז באָריס װעט אײַך טרעפֿן נאָך שענער, װי ער האָט אײַך אַװעקגעװאָרפֿן. רויזע האָט זיך צעלאַכט און איז רויט געװאָרן. אונדזער ביטערער דיפּלאָמאַט האָט אַ פּנים געװוּסט, װי אַזױ צו האַנדלען מיט דער פֿרײלין רויזע און מיט װאָס צו פֿירקען אױף איר. זי איז מרוצה געװאָרן צו בלײַבן דאָ אױף דער קװאַרטיר און װאַרטן, ביז זײ װעלן קומען צוזאַמען, און אין דער צײַט װעט זי זיך דערװײַל אױסשלאָפֿן. זיך אויסגעשלאפן? אצינד ווען זי האט שוין אפגעטון אזא פארברעכן, אנטלאפן פון דער היים ביינאכט מיט א פרעמדן יונגערמאן, אוועקגעפארן, אוועקגעווארפן די אומגליקליכע מוטער, איר איינציגן פריינד פון אירע יונגע יארן, און אויף וועמען אויף איר פאטער דעם דעספאט וואס איז אזוי פיל יארן אפגעזעצן אויף איין ארט ביים אייזערן קאסטן ווי א געטרייע הונט און האט געקליבן א גראשן צו א גראשן פון וועמענס וועג אז נישט פון אונטערוועגן אז נישט פון אירטוועגן ווי ער אליין זאגט אלעמאל. אַצינד, ווען זי איז שוין געקומען צו איר ציל, וואוהין זי האָט זיך דריי יאָר געצויגן און געריסן, וועט זי זיך אַוועקלייגן שלאָפן? ניין! זי וועט זיך אַזוי צולייגן אַ ביסל אויפן בעטל, און ליינענדיק צום הונדערטסטן מאָל איינע פון זיינע לעצטע בריוון, וועט זי וואַרטן אויף אים. אין דער זעלבער צייט וואס ראזע ליגט אויפן בעטל מיט אזעלכע געדאנקען, לויפט באריס ארום מיט די מוטער דא אין די גרויסע שטאט פון איין מאגאזין אין דעם אנדערן, פון איין געשעפט אין דעם אנדערן. ער קלייבט זיך מארגן פרי אוועקפארן פון דאנען קיין אויסלאנד און האט זיך דא קוים צוגעקליבן עטליכע פיינע גארניטורן אין וועג אריין. א פנים. הייבט נישט אן צו וויסן אז שוין גוטע דריי שעה ווארט אויף אים אונזער דיפלאמאט אייזנשטאט אין דעם האטעל, מ'קען זיך אויף אים נישט דערווארטן, אייזנשטאט שפאנט אים אויפן טראטואר, קוקט אויף אלע זייטן, כאפט ארויס אלע מינוט דאס זייגערל. דאס וויסטע אפגעריבענע זייגערל און הייבט שוין אן צו זיין ברוגז, נאר שאַ! אט פארט, טראכט זיך אונזער העלד מיט דער מוטער אויף א פאר ריסאקעס גלייך צו דעם דאזיגן האטעל, ער שפרינגט אראפ מיט עטליכע פעקלעך סחורה און לויפט צו די טיר, פלוצים! אייזנשטאט! צוויי שיינע מעבלירטע נומערן, פעקט מיט סחורה אויף די טישן, אויף די בענקלעך, אויף דער הערד, צוויי לאקייען שטייען גרייט און ווארטן מען זאל זיי עפעס שאפן, מאריס פרידמאן הייסט זיי ארויסגיין און צומאכן די טיר, ער איז עפעס ווי צומישט פון דעם וואס ער האט פלוצים אומגעריכט דערזען דא אייזנשטאטן, מאַמע, איך װעל באַלד אַרײַנגײן. איך װעל אַביסל שפּאַצירן מיט אײַזנשטאַטן דאָ אין קאָרידאָר. בײדע גײן אַרױס אין קאָרידאָר. װי קומסטו אַהער, ברודער? װאָס מאַכסטו עפּעס? װאָס מאַכן דאָרט אונדזערע? װאָס טוט זיך דאָרטן? אַלץ אין אָרדנונג, ענטפֿערט אים אײַזנשטאַט. נישט אראפלאזנדיג די אויגן פון אים, באריס זעצט זיך אנידער אויף א בענקל, ער כאפט זיך אבער באלד אויף און לויפט ארום אהין און צוריק ווי א פארטשאדעטער און קען זיך קיין ארט נישט געפינען. ער שיט מיט ווערטער, אך, ברודער, וואס זאל איך דיר זאגן, כ'האב געהאט אזא שווערן וועג, אז איך קען דיר גאר אזויפיל נישט איבערגעבן. א שלאקס רעגן, א בלאטע, א ווינט, קוים א לעבעדיגע געקומען אהער, אביסל זיך אפגערוהט, געווען אין עטליכע ערטער, געזען דאס טעאטער, די אפערע, אך, ברודער, נאר וואס קען איך דיר זאגן, וועט זיין, וועסטו זען, היינט גייט אפריקאנא, ווילסט? וועלן מיר גיין צוזאמען, יא, מיר וועלן ביידע זיין היינט. איך וועל דיר ווייזן. ביסט אויף לאנג געקומען אהער? וואס טוסטו דא? איך בין געקומען געוואר ווערן וועגן דעם היגען אוניווערזיטעט. איך רעכן האלטן דא עקזאמען. מען דארף זיך זוכן שטונדן. אהא, זייער רעכט, שטונדן, גאנץ רעכט, א פיינע שטאט, זאלסט בלייבן א היגער. באריס אייזנשטאט, באריס אייזנשטאט, קומט אריין טיי טרינקען! שרייט די מאדאם פרידמאן פון איר צימער. באלד, באלד! ענטפערט איר באריס, און כאפט אייזנשטאטן אונטער א האנט און שפאנט מיט אים אריבער און שפּאַנט מיט אים אַרום איבער דעם קאָרידאָר און דערציילט אים מיט גרויס ענטוזיאַזם וועגן זײַן נסיעה, וועגן די היגע שטאָט, וועגן די יונגעלײַט, מיט וועלכע ער האָט זיך שוין באַקאַנט, פֿײַנע, זייער פֿײַנע יונגעלײַט, רײַכע, געבילדעטע, מאָריס פֿאַרגעסט נישט אויספֿרעגן זיך בײַ אים וועגן ראָזען, וועגן בערטע שימשלבײן, וועגן זײַן פֿאָטער, זײַנע חבֿרים גאָלדשטאַט און זילבערשטאַט, אײַזנשטאַט. ענטפֿערט אים פֿאַרטראַכט צו טראָגן. דער דאָזיקער דיפּלאָמאַט האָט זיך זײַנס אַנטזינען. זײַן קאָפּ איז פֿאַרנומען מיט פֿאַרשידענע געדאַנקען און פּראָיעקטן. פּלוצעם שטעלט ער זיך אָפּ און טוט אים אַ פֿרעג, וואָס וואָלטסטו געטאָן, באָריס, ווען דו זאָלסט, למשל, גיין און באַגעגענען דאָ, אין דער דאָזיקער שטאָט, די מאַמזעל פֿורמאַן? באָריס בלײַבט שטיין אַ בלאַסער. דאס הארץ הייבט אים אן צו קלאפן, און ער ווייסט נישט וואס צו ענטפערן. ענדליך זאגט ער מיט היץ, אייזנשטאט, דיינע תמיהות קען איך שוין נישט איבערטראגן. ווייסט גאנץ גוט ווי אזוי איך גיי אויס נאך רויזען, צו וואס פרעגסטו מיך אזעלכעס? וואס איז דיר פלוצים אריינגעפאלן אין קאפ אזא געדאנק, משוגענער אייזנשטאט? איך זאג דאס גלאט אזוי, צום ביישפיל, משוגענער אייזענשטאט, קום, מיר וועלן טרינקען טיי, און נאכדעם וועלן מיר זיך אביסל דורכגיין איבער דעם שטאט. א פיינער שטאט, מעגסט צו אנקוקן, מאמע, נאכן טיי וועלן מיר זיך אביסל דורכגיין, איך מיט מיין חבר. און אונזערע צוויי יונגע העלדן נעמען זיך גאנץ פיין פאר די הענט, און גײען אַרױס אין גאַס נאָכן טײ טרינקען. װוּהין פֿאָרן מיר? פֿרעגט באָריס און רופֿט צו אַן איזװאָזשיק. צו מיר אױף דער סטאַנציע, ענטפֿערט אײזנשטאַט גאַנץ פֿעסט. אונדזער העלדן, ראָזע פֿאָרמאַן, װאָס האָט זיך געגעבן דאָס װאָרט נישט שלאָפֿן, האָט איבערגעלעבט פֿיר שװערע אומענדלעכע שעה, װאָס פֿאַר אַ שלעכטע געדאַנקען זענען מיר נישט אַרױף אױף דער מחשבֿה. וואס פאר א פאזע האט זי נישט אנגענומען ארויסקוקנדיג פון איין מינוט אויף דער אנדערע? ס'האט זיך איר געדאכט, אט אט עפנט זיך די טיר און ער קומט אריין. זי איז געלעגן, געזעצן, געשטאנען, געקוקט אין פענסטער אריין, דאס הארץ קלאפט איר, זי לייגט זיך ווידער אויפן בעטל און מאכט צו די אויגן, אלערליי געדאנקען, גוטע און שלעכטע, ווערן צונויפגעמישט ביי איר אין קאפ. עס שטעלט זיך איר פאָר אַ גילדענער רעגן מיט שוואַרצע, געלע, בלויע און גרינע פלעקן. דער גאָלדענער רעגן גיסט און גיסט, און די שוואַרצע, געלע, בלויע, גרינע פּינטעלעך ווערן אַלעמאָל גרעסער און גרעסער און דרייען זיך און טאַנצן און שפּרינגען פאַר אירע אויגן. עס זשומעט איר אין די אויערן, זי הערט, ווי עמעצער רעדט הינטער דער טיר. זי הערט אַ באַקאַנטע שטימע, אַ זיסע שטימע. זי הערט, ווי די טיר עפנט זיך. זי עפנט אויף די אויגן און זעט. זי כאַפּט זיך. אויף פונעם בעטל און לויפט אקעגן אים, באריס! ראזע! זיי ליגן איינער ביי דעם אנדערן אין די ארעמעס, און זייערע ליפן האבן זיך צונויפגעגאסן אין איין לאנגן קיש. און אייזנשטאט? אייזנשטאט איז ארויסגעלאפן אין קארידאר מיט טרערן אויף די אויגן.